Пирӗн кӑларӑм малалла тӑсӑлать. Эпир санпа литература музейӗнчех. Пирӗн килекен сумлӑ хӑнисем Микулай Мыскал, Зоя Сывлӑмпи, Николай Жиндей, Нина Бортикан, Елена Абрамова. Кӑларӑм хуҫисем Надеждӑпа Анатолий Никитинсем, Кӑларӑма эпӗ Альбина Юратусович тата журналист ертсе пыратӑп. Ерипен калаҫа-калаҫа эпир Нина Пӑрчӑкан патне те ҫитрӗмӗр. Нина Пӑрчӑкана Анатолийпе Надежда Никитсенсем уйрӑм юратаҫҫӗ. Вӑл вӗсемшӗн ют ҫын мар. Терӗс Альбина.
Мӗншӗн тесен сӑвӑ ҫырасси те ман пуҫланса карӗ. Надежда Ивановӑпа Анатолий Никитич пурнӑҫӗнчен килмелле. Пурнӑҫра тем тӗрлӗ самант та пулать. Йышлӑ ҫемье ачасене ӳстернӗ вӑхӑтра тем тӗрлӗ вӑхӑт та пулнӑ. Кулянманни те пӗррехинче ҫавӑн пек. Лакана кайнӑ чухне пӑхатӑп та хама йывӑр вӑхӑтра юпа ҫинче, питӗ ҫӳлте пӗлтерӳ ҫакӑнса тӑрать. Мӗн тесен ҫынлӑха ҫакӑнта теп. Вӑл вӑхӑтра ман питӗ йывӑрччӗ. Ӗҫе пӑрахмалла пулчӗ. Надежд Ивансем ҫырса ҫапнӑ пулнӑ, юрлама чӗнеҫҫӗ салют керменне. Эпир ҫав Надежда Ивановна йӗркеленӗ тӑван кӗвӗсем ушкӑнра чылай ҫул юрларӑмӑр, вун пилӗк ҫул та ҫитрӗ пуль. Юрлакансем пирӗн пурте аслӑ ҫул хыҫҫӑнсемччен те кукамасем, асаннесем, ну пурте хаваспах эпир Надежда Ивановна ҫырнӑ юрӑсене кӗтеттӗмӗр. Пурте пӗлетӗр, Анатолин кӗҫ юррисем вӗсем урӑхларах, савӑнӑҫлӑрах, пире пурӑнма пулӑшса тӑратчӗҫ. Кашни э, репетицине кайсассынах эпир юрлакансем пурте э, Анатолий Никитич юррине савӑнӑҫпа, хаваспа кӗттереттӗмӗр Вӑл савӑнтарса яратчӗ, пурӑнма пулӑшатчӗ. Пӗррехинче э, килте улма ҫуратнӑ чухне радиоран ӗҫ пачӗҫ. Янра, купӑс пӗрмине тесе ҫӗн ҫул валли хит ҫырмалла терӗҫ. Ҫак юррӑн виҫӗ автор тесе шутлатӑп. Мӗншӗн тесен пӗрремӗш йӗркесене вӗсем пуҫласа ячӗҫ. Эп хаваспах ман пуҫа хӑвӑрт сӑвӑ сӑмахӗсем киле пуҫларӗҫ. Сӑвӑ йӗркисем репетицине карӑм та икӗ ҫыра татса пӑхрӑмӑр те ҫав савайва виҫӗ енлӗ ҫыртӑм виҫӗ тӗслӗ пулчӗ вӑл ман ҫӗн ҫул енӗпе те пулчӗ антокич калӑпӑн те антокич тӗп ҫамрӑксем валли те ҫак частушки майлӑрах илемлӗ пултӑр хит пултӑр теп эпир паллах радиона кайса параймастпӑр ӑна теп ну пирӗн кайтӑр вӑл ҫак юрӑ теп пирӗн юрӑ вӑл янраса кайрӗ надежда ивановна пире пулӑшрӗ Ҫамрӑксем ӑна юрларӗҫ. Мӗншӗн ҫак юра хаваспа йышӑнчӗҫ-ха ҫынсем? Анатки ҫул bu юрра питӗ илемлетрӗ. Такмаксем пек пулса кайрӗ вӑл. Кашни концертрах ӑна янташсем юрлаҫҫӗ, Людмила Семеновна юрлать. Концерт хыҫҫӑн концертра ларакансем, хам юлташсем, Сой Сылумби, Сарине, Пурте Клашнина юрласан янрать теҫҫӗ.
Савӑнам пуль ҫав пек самантсенче? Савӑнатӑп, паллах.
Пӗррехинче Свой сывӑмпи калать. Пӑрчӑкан сан юрна сирлет тамӑкра юрлаҫ тет. Паллах, эп ку юрра хам юр тесе йышма пултараймастӑп. Унта виҫтӗр Пинамайпа хунӑ Надежда Ивановна та, ну, вӑл юрӑ пурришӗн савӑнатӑп эпӗ. Ҫак передача пухса курса Надежда Ивановна Пановский ҫав питӗ ырӑ сунасшӑн. Паҫӑр каларӑм ӗнтӗ, ман сӑвӑҫ пулас утӑмсем те ҫав вӗсенчен пуҫланса кайрӗ. Ҫав э, репетицин ҫӳренӗ вӑхӑтра ман кашни кун Пуҫа сӑвӑсем, йӗркисем килетчӗҫ. Пӗррехинче калатӑп, хам ывӑлпа калап ӗнтӗ, калаҫать ман. Хаман та пӗр музыкант пур. Ман тип ҫамрӑк сӑвӑсем ҫуралаҫҫӗ теп. Паллах, ӳпер хулар вырӑсла калаҫать пӗр кӑмакать, анне тет, кӗвӗпе ҫыхӑннӑ ҫын пуҫӗнче ун тет. Пинтерлӗ шухӑш. Шухӑшсем улшӑнса пыраҫ тет. Тӗрӗсех пуль теп, паллах, вӗсене тав сӑмаха каласшӑн. Эсӗ пан питӗ нумай кӗнеке авторӗ. Миҫе кӗнеке кӑлартӑн-ха? Кӗнекесене ман кӗнеке тесе калас прошурксем анчах пурпӗрех вӗсене хисеплетӗп. Ҫав утӑмсенчен пуҫланнӑ ман пуласси те. Халӗ манӑн савӑк инке шучӗ.
Нумай, сахал мар. Ҫапла.
Кашни кӗнеке кӑлармасен эп умӗнче ача-пӑчасемне юратнипе садикре ӗҫленӗ. Ача-пӑчасем валли виҫӗ сӑвӑ та пулин ҫырса хӑвараттӑмччӗ. Шкул сенӗ чӗне май эп яланах шутлаттӑмччӗ. Саря Николаевича вӑлта хавхалантарчӗ пуль. Сан ачапча сӑввисем лайӑх кӗнеке кӑлармалла. Вӗсене пухрӑм та пӗр кӗнеке кӑларас мӗнпе пурӑнтӑм ӗнтӗ. Тавах пичет ҫуртне вӗсем мана валли мӗшӗ анне юлкар кӗнеке кӑларса пачӗ. Вӑл пысӑк парне пулчӗ маншӑн. Вӑл кӗнекене ачасем шкулта юратса вулаҫ, пире тӗл пулусене чӗнеҫҫӗ. Шупашкарта пурӑннӑ май эпир Шупашкар хулинче ҫитме шкулта юл мар пуль тесе шутлатӑп эпӗ. Сана тӗл пулусен час тинех ҫапла пулсассӑн. Эпир
хула тулашне те, ялсене те пайтах ҫӳренӗ, районсене те ҫӳретпӗр. Ачасене, паллах, хӑйсен сӑввисене те итлетпӗр, тӑрӑшса. Вӗсем пире хавхалантарса пыраҫҫӗ. Эпир вӗсене чунӗсене итлетпӗр, сӑвӑсем ҫырма пулӑшаҫҫӗ, вӗсен сӑввисене те итлетпӗр. Вӗсен вӗрентекенсем пулӑшса пыраҫҫӗ. питӗ кӑмӑллӑ ҫӳреме. Эпӗ пӗлнӗ тӑрӑх эсӗ конкурссене те часах хутшӑнатӑн. Жюричени пулса ачасен сыввисене хаклатӑн. Чӗнеҫҫӗ,
жюри членӗ пулма та. Чи кирли, пире халӑх юратать, пире халӑх хаклать. Литература ҫулталӑкӗнче сӑвӑҫсемпе тата ҫыравҫӑсемпе питӗ нумай тӗл пулусем ирттерчӗҫ. Ҫавӑ паха. Ҫапла.
Халӑх юратни пӗрре вӑл, хамӑр та юрататпӑр, ачасене юрататпӑр. Ман шутпа, вӑл сӑвӑҫсем ҫут ҫанталӑк пулӑмне те, пӗтӗм пулӑм вӑл сӑвӑҫсен чунӗ витӗр, чӗри витӗр тухать темелле. Пӗррехинче кӑрлачухӑн ҫиччӗмӗш саккӑрмӗшӗнче пир, шӑнкӑрав пулчӗ. Пирӗн каймалла теҫҫӗ Константин Иванов ҫуралнӑ вырӑна. Сивӗ пулчӗ ун чухне ман, паллах, класс каялла килмест, ҫынсене ӳкӗтлеттерес килмерӗ те ҫула тухрӑм. Сивӗ пулчӗ пулин те, маншӑн ку питӗ пысӑк пулӑм пулчӗ. Эп, паллах, ӗмӗтленсе пурӑннӑ унта каяс тесе. Хӗллене сиввине пӑхмасӑрах тухрӑмӑр ҫула, ҫитрӗмӗр. Нарспи поэма вӑл урӑхла вулани. Эп куна, паллах, шкулсенче те калатӑп пӗрмаях. Константин Иванов Вайбер пурте Нарспие тӑрӑх пӗлетпӗр. Ялне ҫитсен, вӑл ҫуралнӑ вырӑна ҫитсессӗн Константин Иванов ҫамрӑклах мӗнле маттур, пулнине пӗлтӗм эпӗ. Мӗн тӗрлӗ ӗҫ тума пӗлмен вӑл, ӳкерме пӗлнӗ вӑл, тӗрлеме те пӗлнӗ вӑл. Шкапӗ унта ҫавӑнтах, пуканӗ унта.
Хӑяллипе ӑсталанӑ. Хӑяллипе ӑсталанӑ.
Паллах, питӗ лайӑх каласа кӑтартӑҫ ун пурнӑҫӗ ҫинчен. Пӗррехинче таҫтан килет те вӑл ашшӗне калать, атаха, тет, тет, мӗншӗн эпир пысӑк чул, чул, чул ҫурт лартаймастпӑр, тет. пысӑк чулсене вӗсем ашшӗпе пӑчкӑпа майлаштарса касса питӗ пысӑк чул ҫурт лартнӑ тӑватӑ пӳлӗмлӗ килкартишне кӗртессине сулахайӗнче вӗсен чул хӳме хӑпартса лартнӑ маншӑн ку питӗ пысӑк курӑм пулчӗ халь те эп ҫак тепӗр чухне шутлатӑп тавах Питӗ ҫавӑнта илсе кайса кӑтартакансене, шкулсенче те калатӑп, тӗлпулусенче ачасене сирӗн кайса курмалла, Константин Ивановпа ҫывӑхрах паллашмалла. Вӑл пирӗн вилӗмсӗр классик. Тӗрӗс, тӗрӗс, Альбина.
Эсӗ паҫӑр ачасем валли сӑвӑсем ҫыратӑп терӗн. Санӑн тематика анлине те пӗлетӗп эпӗ.
Тематика мӗн ӗнтӗ? Пурте Ҫӗршыва юратни ҫинчен эпӗ питӗ юратӑп хам ҫуралса ӳснӗ пурӑна. Ҫтарах вырнаҫнӑ-ха вӑл? Эпӗ Ҫӗрпӳренчи Мӑчӑт ялӗнче ҫуралса ӳснӗ. Вӑл маншӑн чун канӑҫлӑх кӗтесӗ пулать. Мана ним те кирлӗ мар. Эпӗ пачах юратман тухса ҫӳреме. Нимле Турци те, нимле Сочи те, нимле Мускав та мана ҫавӑн хавхалантармасть.
Ҫуралнӑ вырӑнсем, вӑрмансем, шыв
Ҫӑлкуҫсем, ҫӑлкуҫсем ҫавсем улӑхсем, терӗ Сальбина.
Апла пулсассӑн эсӗ хӑвӑн пултарулӑхна тӑван ялтан, тӑван ҫӗршывран илетӗн. Ҫапла кашни сӑвӑҫ вӑл хӑй ҫуралнӑ вырӑнсене хисеплет. Паҫӑрах каларӑмӑр, сӑвӑҫ ялтан ҫуралса тухса ҫав илеме курса Эпӗ ача чухне аннепе кӗтӳ патне чупаттӑмччӗ пӗте. Ман анне нумай вӗренмен, икӗ класс анчах пӗтернӗ. Мӗншӗн май килмен-ха ун? Вӑл шӑннине вӗрентнӗ, ҫӑпата туса вӗрентнӗ. А шӑннӗ ман кукка учитель пулнӑ, вӗрентекен пулнӑ. Вӑл ӑслӑ ҫын пулнӑ, вӑрҫӑра та хутшӑннӑ. Анне вун пилӗк ҫумӑр ҫулхи пулнӑ пирки вӑл пурнӑҫ йывӑрлӑхне, вӑрҫӑ йывӑлӑхне аттепе пӑртан чӑтса ирттернӗ. Атте вӑрҫӑран килсессӗн, паллах, эпир ҫуралнӑ. Вӑл та офицер пулнӑ. Ҫакна каласа парас килет ман. Вӑрҫӑ теми аннемӗн вилсе кайиччен унӑн пуҫӗнчен, ун чӗринчен тухмаҫҫӗ. Юрлама пуҫласан та вӑл пӗрмаях макраччӗ, йӗретчӗ ӗнтӗ вӑрҫа арсилсе. Ҫавӑн пек пурпӗр пурнӑҫ малаллах пырать. Халь шутлатӑп тепӗр чухне мӗн калатчӗ-ши анне эп сӑвӑ ҫырнине пӗлнӗ пулсан тесе вӑл сӑвӑ ҫырнине курман. Курман пулсассӑн та ҫакна каласа парас килет. Халь ман асӑ илет